Mela magħna ingħaqad Noel li huwa infection control tajjeb qed ngħidha nurse. Iva. Nirringrazzjawh ukoll tax-xogħol li qed jagħmlu. Daw ħaqqhom ċabċipa, sinjuri, daw għaddejjin 24 sija. Issa, Mela, għax issa sinna nafu li għamlinna xi ħaġa, Dr. Barbara. Mela, bħalma prova jitħaq bikom il-virus, provajt nagħmel l-istess ħaġa jien. Jiena qabel tħalta hekk ħadtilkom bidejkom. Però jiena għamilt qisu trab li huwa florexxenti, jiġifieri taħt ċertu kulur ta' UV, da se jagħti l-kulur florexxenti bħalma raw fid-discos. Poġġejt idejja fuq il-bank, ħadtilkom b'idejkom, probabbilment waqt il-programm intom missejtu wiċċkom mingħajr ma ndunajtu, Issa Noel ġab it-torċ miegħu u se jara jekk intom verament kull fejn missejna fuq il-mejda, fuq idejna u fuq wiċċna. Se jinqas niftakar li missejt wiċċi, per eżempju. Ekku, issa naraw, naraw jekk x'ġara. Fil-fatt, l-għan ta' dat-test huwa biex juri, kif qal anke meta kellna dik l-intervista mal-mikrobu, li l-mikrobi aħna ma narawhomx b'għajnejna. u m'għandhomx ġwieran ma jtirux u jridu xi ħaġa, ħafna drabi jkunu l-idej tagħna. Aħna ħafna b'idejna nagħmlu ħafna affarijiet, nmissu d-desk, biex niktbu l-bajru b'idejna, kollox b'idejna nagħmlu. Issa kieku kien dan l-mikrob u qed ngħidu, mela inti bissejt hemmhekk hu, nistgħu naraw, mela se nbaxxu d-dawl u x'hekk, se nbaxxu d-dawl, U jekk il-kamera tkun tista' Pera, hawnhekk per eżempju fejn poġġa idejh. Ma nafx xed tidher. Ija. Emmu qed tara issa ħa naraw daqsxejn jekk tiġi hawn u forsi tagħmilha tersaq daqsxejn jiena ħatlu bidejh

Kieku laqattu probabilment għax jiena b'saħħti mnieħri kemm ilna. U ħaġa sempliċi hija hija l-iġjene tal-idejn. Kif qal Dottor Barbara jew tuża sabun u l-ilma jew inkella tuża l-alkoħol hand drop li huwa available anke li jistgħu jixtruh in-nies mill-supermarkets available kullum kien. Ma nafx il-mobile. Anke mal-mobile sun. Kollox, kull ma għat mizbitej. Kull ma missejna, u l-bajru, l-karti. Għandu da, il-mobile. Anke l-mobile. Jiġifieri kollox, kull ma ħa tmiss inti ħa tikkontamina. Dawk il-biċċiet vjola huma kollha kieku kien il-mikrobu, araw daqsxejn kemm hu importanti. Għalkemm il-mikrobu m'aħniex narawh b'għajnejna, għalkemm il-mikrobu m'aħniex narawh b'għajnejna, meta jkun hemm dan l-esperiment li għamilna llum, qed naraw kif mill-idej dan jista' jinxtered mal-wiċċ, mal-imnifsej u dak, kif rajna l-mikrobu fl-intervista qabel, jasal fiċ-ċelloli fejn hu jixtieq jirreplika. Tajjeb? Jiġifieri minn hemmhekk da se jsib xi ħaġa ħajja għax hu ma jistax jgħix mingħajr dawn iċ-ċelloli. In-nies qed isaqsu fuq il-flus, pereżempju. Eh, bla imma dawk il-flus huma xi ħaġa li hija mejta, mhix xi ħaġa ħajja, però għal għal 48 siegħa jista' l-virus jibqa' jinxtered fuq il-karta. Jiġifieri waqt li tieħu l-flus inti tmur taħsel idejk. U mbagħad trid tlaħlaħ idejk. Jew tuża alkoħol swab jekk trid. Tajjeb ngħidu wkoll lill-pubbliku li min ma jkun ma jiflaħx, please, ma jiġix l-isptar. Vera forsi jkollu xi ħadd jiġi minnu qed jarah, imma jekk se jiġi marid l-isptar, sa jxerred jkompli jxerred. U mhux bilfors ikun il-coronavirus, jista' tkun l-influwenza, dawn ir-riħat komuni. Jiġifieri importanti. Ma tilminħux, ħudu paċenzja u tmorrux l-isptar, għandu raġun. Mela, ħa nkomplu nieħdu, għandna xi telefonati? Nirringrazzjawk, Noel. Grazzi ħafna.